ŋmari, ŋun su zaa redio, ŋun su zaa TV, Dagbamb ban ʒi America tiŋgbani ni ŋuni n-lahi nyɛ bɛ zuɣulana, waato Dagbamb Naa Sakoya Naa Mahama Sintaro, o be duu ŋɔ ni ka. Dagbamba wuhi salo Naawuni deei suhigu

A yi ni tooi bo pɛn ni pipa nyin chaɣiri mira domi karim zɔŋ ni ka ti yɛn ʒini maa. Tuuli, Yɛn pilila Alhaji Muhammad Ibn Umar sani. Ti ni ʒini ʒii ŋɔ maa saha shɛli kam a yi ti be yiŋ ŋɔ ti ʒini li bushɛm. Ti mi na ʒini n-dii zaŋ bɔhigu sɔŋ a din yɛn baŋ a ti naai. Di zuɣu zuŋɔ maa n-di yɛn suhimi. ka ti baŋa ti naai. Bɛ yi yɛli ni a zaŋ a maŋ wuhi Dagbaŋ yaɣa yina yaɣa pili ka wula ka a doli biɛhigu hal ti ʒi America hal na ti zali zaa radio ka zali zaa TV, wula ka a yɛn yɛli salo?
Tɔ! M paɣiri di ka puhiri ka paɣiri Naawuni ŋun niŋ yiko ka n ti ʒiya zuŋɔ zabisili eh, zuŋɔ dabisili ŋɔ ka pa zaa TV mini zaa radio to a bɔhi bɔhigu a Dagbani Alali yaa nima bi gubila zab zuɣu gari yuun kɔbisi ta namo ka o dɔɣi yɛlzɔlana Sulemaana

Ti o ni kpi n-naa ka di lan lab ti yiŋ na. Di saha ka Yelzɔllan na kuli ŋɔ ka o bia Yelzɔllan mɔr o di. To Yelzɔllan mɔr o ni di n-naai. Di saha n-nyɛ Yelzɔllan laɣifu gba lan kana nti zaŋ o nuu pa di zuɣu. To bɛn ku o naai ya zual lan azim n-di. Din yɛn lab ya zual lan Abilaa bia sani na mi di saha n-nyɛ ya zual lan dani kana ti di. To ya zual lan dani ni n-kani naai di saha n-nyɛ o bia ya zual lan liri o deei ya. To ya zɔlana nir nir ni kani, ya zɔlana salifu n-kana ti di. Ya zɔlana salifu ni kani, ka m ba kana ti di. To shɛb yi bi mi, hal chɛbiri a ni liɣiri ka ti zaŋ di? Ka m bɔhir a, hal n na kul yɛn chaŋ shɛm, maa pun bɔrila liɣiri dibu zuɣu. Amaa ti ni kpilli mi, domin. Luŋ a daa ti chaŋ zabzu ka luŋ soya ni di nim ba ba daa bi di yɛri zoli. Yɛmaŋlim ba ba daa bi di yɛri zoli. Bin kpahim ma, shɛb beni bi bɔhiri ba na ni bin shɛɣu bia, bi bi booni bi ba nim yuli domi bin gba daa bi yi shɛli polo na amaa ti ni kul nyɛla alali. To a mi doli m ma yili pɔi, ka naan lan chɛ m ba, M ba ma, ya polo ka m ba ma yi na? Naa Yaakubu kurili la n daa dɔɣi. yi wum zaa wumni ka bɛ naa kɔnsi daa doli naa n-dan chaŋ tɔb ka sapashini n-daa nyɛ o. Lunsi yi mi binyɛra di saha n-nyɛ kɔb o ma dɔɣ o ka kani. O ma ni dɔɣ o ka kani ŋɔ di saha n-nyɛ di tam maa ma yi dɔɣ a ka kani bɛ kurila niriba ayi pa Dagbaŋ kura bɛ bi mi la naɣila bɛ ni wuhi ti ni shɛba. Di saha ka bɛ yɛn ku o ka Gurum paɣ ŋun deeg o n-tamdi o yuli. Di saha o ni kpi ka naa n-dan kana ti di galiwee. Ka o min o zuni zuya gbini taba, din nyɛ o daa ti chani tɔbu ka o doli ya ŋun daa doli naan dani ka bi nyɔ tɔbu binshɛɣu kam. A nya bɔ? Ee, m ma, di saha ka o dɔɣi n-ya paɣa. Lala Akɔnsi maa biŋmaligi sapashinnim daa gbaai bɛ bia n-ti Akɔnsi ŋɔ ka o dɔɣi n-ya paɣa. Dinzuɣu man ya paɣa m-ba ma o yuli bo la Abina. Di mi doli lan doli la m ma yili polo. Naa Yaakubu n-daa dɔɣi karinaa yino Shetu Saŋ, sokam mi o yuli. Shetu Saŋ maa dɔɣi n-ya paɣa Zara ka o dɔɣi ma ba Chisu ka o dɔɣi ma. Dinzuɣu ti ni n-kul nyɛla alali. Di lan kpa la n-yab doo ŋun ti nyɛ nakɔha naa, a ni nyɛ Gushɛnaa baawanim ŋɔ niriba n-daa nyɛ ba Gushɛɣu. ka o bo nam kamani nabihi n yi bo ka bi nyɛla ka gbaai dolo ka chaŋ zabisi ni o ti tib o maŋa ka kpɛ nakɔhinim yiŋa zabisi nakɔhinim yiŋa nakɔhinim yiŋ ŋɔ ka o be bi niriba anahi laasabu n-kuli di nakɔhinaa yili nakɔhinaa Musa ŋun kuli dɔɣi ma ka o dɔɣi ma ka naan chɛ nakɔhinaa Isahaku ŋun daa kuli pa nakɔhinaa Musa zuɣu ŋmari ʒiri tiri a ni duniya nima a lihiri ba mi ka lara Dinzuɣu ti ni kuli nyɛla Dagbuni chɛ ka Dagbaŋ yɛla zabiri ti. Di yɛn toyisi yaanabihi m-binshɛɣukam nyɛla yaanabihi yaansi. Di mi lan kpanila Yɛrizoli polo. Yɛrizoli lala tubu na namuna o daa gulimi ni o di yɛni ka bi paai yɛni, ka bi ti zaŋ Yɛrizoli doli ka o Dagbaŋ alali. to ninsal mi sobila ni ti zaŋ a liɣiri fayɔ zoli hmm. ninsal pun bɔrila liɣiri ni a suhi yubu dibu tan ka a mali liɣiri ka a suhi yubu ti kana ka a bi tooi nyɛli amaa yaa yoo ma hmm. bida bidi zaŋ a ti pii dee balli ni mari so bara ya tini niri bil ni la nyin yara na anya ta zaɣsir ka zaɣ anya bo to ri nya tini shab bene bi me jam Hal a doya gbihira, di damdila a kɔbiri ni a yisi.
Naam. Eedɔri je ka Dagbaŋ puuni zabiri ti so. Birichinsi m-bala.
Ti ni ti baŋ a ni chaŋ shikuru shɛm. Eeh, n chaŋla eeh, m ba daa zaŋ ma mi be kuaya ni nti yɛn ni ka ma n zuŋɔ di simsi ka n daa be n-chani tɔri taai bɛɣu ku ni kuaya kookoo maa ni ka n chani tɔri taai ka m ba yɛn ni nɔɔ shi o zaŋ ma labi kuli di saha bi dɔɣi Mubarak ba. ma. Di saha ti bela mini n tizɔbila ka bɛ naan dɔɣi Mubarak ba m-pahi ti zuɣu ata m-bala, ka zaŋ mam mini deei n tizɔbili maa labina ni ti ti chaŋ Sokoro ka n kana ti kpe Zabzugu Primary. To m bela Zabzugu Primary nti paai class six ka suhuri ni a ni n chaŋ Yendi Middle. Ti ni n chendi yuuni ka bɛ kana yoogi Zabzugu Middle School ka di saha mi m kuri ni kuli be Naya nima niŋ m ma bɔbigi ni. Di saha a kpɛri zabuɣu tu shɛli ʒe ni ŋɔ ka deei di ŋɔ na kpa soli maa yiya daa na kani. So ni va nɛma n-niŋ m ma bɔbigu ni ŋɔ n-zaŋ na ti lab mɔri ni ni n-je ni so baŋ ni yɛn zola zabuzuɣu kuna naya. A nya bɔ? So ka zo n kuna naya di saha m biɛl so daa be ni jaajaa ka o zaŋ ma chaŋ ba lɔɣu di saha diidi lɔɣu ŋɔ ka bɛ kpuɣi ma niŋ ni ti bela nimaani mini di suhuri soli. Naa Tɔn Naa Baawa ti zaa daa bela classmates n-daa nyɛla di ba luɣa. So ka ti bɔŋɔ to Business Secondary School ŋɔ ka m beni nti to naa ni bɛn yu ti shɛm ma Ghana ŋɔ bɛ bi paasiri lɔɔ ka tɛhiri bihi yɛla. Ti benimi ka Abuja kana ti deei ka bɛ introduce bɛ pili Ghana Business Certificate. To bɛ ni pili Ghana Business Certificate ŋɔ bihi daa be nimaani ka mali zuɣupuri pam n gari ma gba bihi bin ŋmɛ n kari guuja suhu yisili maa yaɣaya ka bi kana ti ni bin kaansi Ghana Business Certificate bin bi lan tɛhi ti zuɣu di saha ti biri ya ti bi mi ti yan niŋ shɛm di saha ti niŋ bin daa so mi subjects bɛla bɛla maa ka ti chaŋ ti da forms n niŋ school certificate zaŋ pahi ka bi daa niŋ Accra Academy ni Accra Labour ni di saha din bɛnbɛ bɛ ka n tumdi tuma Yiɣu n daa tum special n daa tumdi de food distribution n tum special marketing unit ee tum shɛli ka lawyer ni de n tum mi ni n bɛ la nimaani n ti tumdi electricity electricity ka n tumda ka bɛ ni n yi bɔri liɣiri dubili shɛli bɛ ni di daa bɛ la eh, di kuli baɣi di kuli niŋ opposite rivoli shee ŋɔ dubili daa bɛ ni ka sokam yaa n yo electricity bill ni ka a chaŋ ti yɔra ka bɛ ni n yi bɔri liɣiri Biko n daa yɛn lo zuɣu, bɛ yɛn lo yi bɔri liɣi bini zaŋ mali ti ʒili duu maa ni, ni ka nya liɣiri su n daa gbim wumsi ma shɛm je deei bini ŋɔ, man ku lan tum electricity ka chaŋ ti tumdi Ghana Library Board. Ghana Library Board ka n be ka bɛ ti kpa paatinima di saha ka n yiɣi n doli deei SDF. To SDF eh, lawyer Ibrahima Dr. Abakar Gushe Naa ŋun daa deei ka to ka ti gɔri campaign n tiɛhi dini Dagbaŋ ŋɔ zaŋ ti tabili a kɔna kam tiraagoli ka tira lee bi di ka dila kuɣusi ata ka naa mi yu lala kuɣusi ata maa n sahim mini shɛba lɛbi zɔri nima so ti ni niŋ naagi ka business subjects ŋɔ di saha pun bɔbi kana pili di sub form dee. Ghana College ka BF Sheno daa di nam di saha ka bɛ niŋ kana ka bɛ zaŋ ma niŋdi Ghana College mi yɛli Dɔkta Abakar Tiama ni mali fahim pam di bi simsi ni n zani ʒi yi ŋɔ di saha maa mi Black American so daa kana ya ŋɔ guma so Ka council maa niŋ bɛ baajɛ ni bɛ bɔrila hundred thousand yuun maa. Di saha n-nyɛ naa maa bɛ bɔrila ŋun yɛn tooi liidi ŋun bi zɔri dabiɛm n-yɛn tooi liidi niriba ka bɛ nyɛ liɣiri. Di saha n-nyɛ di saha Doctor Abukari ŋun daa nyɛ chairman Guche naa ŋun daa nyɛ chairman of council maa ŋuya ni o mali bidibiga so ka kana ti kpuɣi ma. N zaŋ ma chaŋ ti wuhi kumbu naa Simaani daa beni, di yooi naa ŋun beni kpaŋ daa beni ni niriba pam so ka bɛ zaŋ ma ʒili n ni ni tooi nya laɣi hundred thousand maa ti ba bini bɔri shɛli maa. Man yɛli ti n try nya bini yɛli ma ni wula ka n yɛn niŋ ka ti nya liɣiri ŋɔ. Mirina ti n hire shikuru bihi. Ka ti ba, ka yɔri ba. Ŋɔ ni suraa bɛ ni nyɛ ya ŋɔ diisi are nim zaa ka n daa laɣim bɛ zaa ŋɔ di sabimi n daa na chani la shikuru n daa laɣisi bɛ zaa a yi dee lan puhi ma na ti yɛn taai la 10 percent zaŋ chaŋ chirili sunsuuni ti ni daa pun nyɛ 300,000 ti daa nyɛŋ ga 300,000 old cedis maa di zaa n nyɛ bin yɛn ni shee ni shikuru shɛli bɛni ka boli ni RPS ni n kpaŋ maŋ ka n chaŋ ni So RPS maa ka n chaŋ di saha Dɔkta Osman. Ya gbuni tabi nyɛ zɔri. Di saha n nyɛ o bɛmbɛ nti nyɛ visa ni o chaŋ America. Di saha ma London ka man daa bɔri chandi ka o ya waya Dagbana o bɔni ma la Dagbana ka m bɔni o Dagba. O ya n yi kuli chaŋ ya ni nyɛ I-20 ti a na. Di saha o zaŋ I-20 ti ma na. Bia kam ŋun mi daa chaŋ American Consular Office. Dikɔɔ Rawlings n daa turi ba maa bɛ ku taai visa. To naa mi n daa paɣi n zuɣu maa ka Black American maa nini tiɣi ma ka o sabi gbaŋ pahi di zuɣu ka Naawuni suhibu gba daa lan pahi. A nya bɛ o naa n daa ku zaŋdi o nuu n pa n zuɣu ka na ku yɛli, Pay twelve cedis for your visa. Ka n yoon twelve cedis ka deei visa. A nya bo? Di saha n kanila tiŋ puuni ka doli Kojo Tamsin Road, Accra chana. Eh, bɔnnan bɔnnan di saha eh, Lawyer Ibrahim Mayan gari ni loori ka nya ma ka bɛ zani kpuɣi ma m-be Adam daa duhira. Di saha mam gbubi ka m gbubi ŋɔ. A nya bo? Ka o salim ma ka n chaŋ ti she so ni paai a PS nti yɛn ni nya n visa ka bɛ ni ni ʒiri ka mɔni ni sokam zaa chani ti bɔri visa. Ka pe pe ni ka mɛ ti chaŋ ni dee mɛ mini buni boys ti daa diɛm ni mi ka m booni ba ba jina nuhu a ba jina kwansi so ni zaŋ wuhi ba ka sukuru maa dam because it was very difficult n yuun pihi nahi m bɔŋɔ bɛ shɛli nachin neei ka n tum tuun yini kam kam tuma ayi ka n tumda bee dibata m mɛ ni chaŋsi mini tiŋ hali ni zuŋɔ n na bi gbihi awa dibanu m mɛ bi mi asibiri m bɔŋɔ m mɛ bi mi alizim ma m bɔŋɔ Bari mɛ bi naɣiri zim ma ni. Yɛla, N gari domi yiŋɔ ŋuna n-nuhi daa ku pam Ibn doo n-daa be a faajura kɔbu ni tam kam, n ʒi m-baɣ o tam kam ka o wuhiri ma biɛhigu. Amaa n ni yɛn baŋ Kur'aani karimbu viɛnyɛla, dɔn buyi ka ti na karim Kuraani n-naai di maana ni di deei di mini ni binshɛɣukam di ta ka ti chani ŋɔ pumpɔŋɔ ti bela suura shɛli din nyɛ Shihi di ni ka ti be.
Ehiya ba deei Afa Surayma ni miri ka n-lan ŋmaai aaya dinzuɣu pumpɔŋɔ n-deei hali n yi mi binshɛɣukam ka a kana ti n yɔri vuri ba la n-ti ti pumpɔŋɔ Afanim pam beni o ku baŋ aaya yini Kuraani O yi ŋmaai li ma ka daa ku ʒiya lar o, di dɔŋ ŋun sani shikuru bila n-nyɛ a bi mi binshɛɣu, a shi o doo zuɣu. Taali zuŋɔ ti deei ti viligi lala baɣa yuli maa di ni nyɛ ti pa. Dita kaman bɛn satisfaayi din ti ɔditi fɛm ka mali n di halal fɛm ka di daa yɛligi yaɣi ka n zaŋ kɔmbɔnbili na ti pahim man zuɣu. Ban daa vihi o mi ka naan zaŋ o pahi maa mi, ban daa lan kɔmpini shɛli lan beni man la n-nyɛ di di zaa kpɛma, hal di ŋun pa n zuɣu nyɛla di sakoya naa deemba.
Mbo ti ʒii maa. Din ku yɛn chaŋ ti jɛndi yɛltɔɣa shɛli nyɛla Dagbaŋ toon tibu, Dagbaŋ lɛbiginsim, Dagbaŋ biɛri suŋ. Amaa ŋɔ maa di na kuli nyɛla ti bia la chɛriga. Nyɛ ninvuɣ so viɛnyɛla pɔi ka tɔɣa kam zaa sani. Naawuni deei suhigu m-ba sakoya na. Ti tin yɛn tɔɣisi Dagbaŋ yɛltɔɣa ka a mi ʒini ŋɔ, di tooi niŋ ka a di a dee a bi naɣiri reediyo puni amaa TV ni ti dii bi nyara ŋ-ŋɔ maa.

ŋun nam gari binshɛɣukam zaaha ka puhiri alahiʒi Mahammaro. Naawuni niŋ o yiko ka zaŋ zaa reediyo, zaa TV zaŋ ti o amaana domin amaana wula ni o zaŋ wuhi salo biɛhigu din tu shɛm ka di pala shɛli ka di nyɛla Dagbaŋ yurilim. dinzuɣu ka chɛ so guri ba zaa reediyo kpamba ni bɛ tuuntumbi zaaha gabaadaya. Yaa ti Dumalana Naawuni, pahimiya suɣilo ninvuɣ so ŋun lihiri tooni ka bi lihir o nyuɣu, ŋun m-baŋdi chɛndi. A lihiri tooni, a mi a ni chani shɛli polo. Dinzuɣu naanyi chɛ a yi lihiri tooni tuuntumdi maa zaaha, kumaa naanyi tim Dagbaŋ. Suhudoo, O pahi ma ti suhudoo, O ti ti suhudoo ma O pahi n ti suhudoo, Yaa ti Dumalana Naawuni ka ti ti tooni chɛndi ni lɛbiginsim, to lihiri li sɔŋdo, to lahabita alahiʒi ni pun yɛli maa, ti n lahi ka yɛligu ni ti yɛli. Ban lee ti ti yɛli din yi shɛli polo na, amaa ni ku yɛn yɛli shɛm nyɛla, Naya ka bɛ dɔɣi ma, naya ka n zoogi, naya ka n chaŋ shikuru, man ni ti yɛn baŋ tam yiri yaha. Din ni kul naɣisi fom di yuuni maa niŋ naan yi kɔni ka n lan chaŋ silimiintiŋa almost yuun pihita ka labina. So silimiintiŋ kaman chaŋ n universities zaa ha nti naagi. Ka tum nimaani laa bi ta ka Naawuni daa zo ma nambɔɣu ka ti ma saha ka n tooi tum tuma. Silimiin tinsi kuli paai pishinaayi n-ʒi nimaani n-tum tuma ka di nyɛla lɛbiginsim ni tooni chandi tuma. M mi daa chaŋla yunivɛsiti maa. N chaŋla first Swinburne University ni ka n nya n graduate certificate. But then before then RMIT ka n chaŋ first degree n bala maa, after first degree ka n niŋ graduate certificate at Swinburne, from Swinburne maa ka n lan chaŋ Monash University n ti niŋ masters program, n mi specialization daa nyɛla logistics. Logistics maa n yi ku yan wudi nyɛla kamani binshɛɣu kam zaa a yɛn niŋda piligu ni bahigu din be di sunsuuni, so di nyɛla pukpari polo n nyɛbo hatta di bindirigu maa dibu. ka di kpuɣibu di dibu dini nyɛ logistics di lahi nyɛla a nyɛla daa bia ŋun kɔhiri kpalansi di chaŋmi n ti kpuɣi fom bindirigu maa bin kɔrili hali n ti paagi ŋun gba dira di mi lahi nyɛla accountant nya din niŋ shɛm liɣiri maa ni yi shɛli polo hali n ti paai bin dirili shɛm di lahi nyɛ a lɛbiginsim di nyɛla muɣisigu piligu hatta deeni nyaɣisim. Simply, before ka naa niŋda n niŋla procurement. Procurement maa ka n naagi. Procurement maa logistics aspect n bala. From logistics maa ka naan chaŋ ti supply chain maa din nyɛla not just bindirigu maa dibu, di nya kaman kotomsi, not just. Din tooi dihi shɛba, din tooi lan niŋ binshɛɣu yaha, dinnim maa n-nyɛ li. Dini n-nyɛ supply chain from beginning maa hali ni end ka naan lan labina yaha. ka mali lɛbiginsi ni ni nyambo din kan daa karim, di baŋsim kan karim. So finally, ni daa chaŋ gindi tinsi maa zaha from Vietnam to Cambodia to America to UK to Philippines, Malaysia, China, India, Iran, Pakistan, you know, Afghanistan. you know n tɔb maa ni zaaha n daa ti daa be din yes yes alhamdulillah and finally eh, ni yi China ka n naan lab eh, Switzerland so Switzerland maa ka n daa beni naawuni maa mi daa kuli niŋdi maa ka kanna yi ŋɔ ka n zaɣa bela yi ŋɔ ka je ti wula ka niri gba yɛn niŋ ka tooi sɔŋdi yi sɔŋbu ŋɔ amaa pɔi ka laa di ti naan yɛn niŋ 1992 n lan jurum ka Dagbambil zaaha daa be Australia n ti pahi Alahaji Baaba nima eh, Alahaji Abdul Rashid nima ka ti daa kpa laɣingu shɛli daa booni Dagbaŋ Development Association of Australia, DDA, pɔi ka Tatu Vice Chancellor ŋɔ, the former Governor of the Bank of Ghana Dr Nash nima ni Alhaji nima ka bɛ mi gba be America maa ni Canada nima ka ti naan lahi kpa Dagbaŋ laɣingu shɛli bɛ ni booni li DNet, Dagbaŋ Network. Ka di pala shɛli Dagbaŋ lɛbiginsi ni tooni chɛndi di ti ni yɛn niŋ shɛm ka Dagbaŋ tooi chaŋ tooni dinnim maa zaaha. Dini daa ti chɛ ka ni gindi tumdi tuma ŋɔ zaaha ka di nyɛla dinnim maa n-sɔŋ ka nir tooi lihiri wula ka nir yɛn gba tooi sɔŋ yiŋa. So ni daa ti be Switzerland maa, Geneva, ka ka kanna yiŋ ŋɔ ka daa kpahindi kaman yɛlimaŋli laa bi ta n-yuui silimiin tiŋ pam ka lan sɔŋ n-tariga ka di nyɛla n profession m-bala, Feb. 12, 2013. Tet ya on the tenth of March n kuli ʒila office ka bɛ daa ti ti ma lahabali shɛli ka lahabali maa daa bi niŋ ma nyaɣisi n kan kpuɣi pen n resign ka n yɛn kuni la yiŋa ka bɛ tɛha ni n diɛm ni ka n yɛ yɛn kuni la Ghana ka ni alaafee ma yɛn kuni la Ghana alizimaɣa dali mi n daa nyɛli ka di chaŋ jumaani ti yiɣisi jumaa maa n kuna ka m pili niɛma ka n labi yaha. one and half years ka bi chaŋ office zaŋ zali ma n tɛhiri ni kamani n labina ka a yɛn bɛni labina kam kam ka bɛni labina n daa ti taɣila n foon nima ni email bɛ do muɣisigu zuɣu do ni kuli niŋ niya kaman yiŋɔ n kuli mina maa do n nyɛ binshɛɣu kam zaha dunia ni alhamdulillah eh, binshɛɣu bila n muɣisi n lan ka ni yɛn zaŋ binshɛɣu zaŋ n fuhi bee n ŋme nyɔɣu bee bɛ nyɛri zaaha ninzuɣu yiŋɔ na Ka n gba bɔri ni n kuna nti nya hankali bilifu shɛli n gba ni ku mali maa n-zaŋ ti zaŋ n-sɔŋ yiŋ ŋɔ, ka gmaai n gbaai hankaya pahi. Paɣisiri bihi ʒii maa ni be redio ni ka be TV ŋɔ ni maa di lahi be Facebook zuɣu. A ku dihi Zaa TV Ghana a yɛn yuun la kam ni kam zaŋ chaŋ ʒii maa polo. M ba Sakoya Naa n polo ka mi Dagbaŋ shɛm naan kuna ka nya li shɛm. Bɔɣati niŋdi ka di di tu ni ti kpaŋsi, bɔkati bi niŋda ka di tu ni ti niŋda, domi a mi pun yɛlli m-mina ʒii puuni kaman pa Dagbaŋ ni di tu ni ti za shɛli ka ti zaya ŋɔ. Bɔ n-tu ni ti, bɔ, bɔkati niŋda ka di tu ni ti kpaŋsi li, ka bɔkati bi niŋda ka di tu ni ti niŋ li.
puuni n-ti a tuuli nti tuya ka binshɛɣu kam zaa ha ka a niŋda ka a tɛhiri a ni yi shɛli polo na ni a yɛn chaŋ shɛli polo. Tɔ! Di yi tooi niŋ ka a tam a ni yi shɛli polo na, a tooni chani di nyɛla muɣisigu. Tɔ! Di mi daa niŋmi ka Dagbaŋ ti ni daa chaŋ nti chirim sochira maa ka bi lan baŋ ti ni yi shɛli polo na, a kamani yuun pihi ni yi m-bala maa. Ka Naawuni ti ti o o iko na, ka shɛli mi dahimbu n-nyɛ li, ti nini tɛha ti nini suhu puuni, dahimbu ka Naawuni daa zaŋ ti ti Dagbamb ba. Dahimbu maa ni ti yiɣisi n-zani n-lan lɛbi Naawuni ni nam ti ka bɔri ni ti bɔ bɛ biɛha shɛli dini n-nyɛ ni nyɛ din bilichiinsi dini ka ti ni bilichiinsi ka n yina nti ŋmɛ a nyɔɣu ya ni ka n nyi nyɛla Dagbana. Ŋun yɛli binshɛɣu a ni bu o, a ni ti o, no. First, adalci, number one. Ti ni daa mi Dagbamba yɛlimaŋli, ti ni daa bi Dagbamba o bi ŋmari ʒiri. Hali buɣa ka a jɛmda, o ku ŋma ʒiri. Dagbaŋ bi fara, Dagbaŋ bi tura. Shee ŋmaligu Naawuni ni kuli nam ti shɛli m-bala, ka n daa ti chaŋ ti puhi o niŋkurugu ka o yɛli ma, Wɛi yiri so, Kula ti yɛla yɛla ŋɔ maa time maa. Naawuni mi zali kpana di ka daɣiri, O kul zali shɛli di bi jɔhira, din kul ʒeya shɛm maa laa ka di ʒeya. So dinnim maa ka ti daa gbiligi zali ka ti biɛhigu dii bi chani viɛnyɛliŋga pa ka na, ka lan zo ti nambɔɣu hatta dee ka ti paai timpaana shɛm ŋɔ. Tɔ! Ti mi ni paai na shɛm ŋɔ ti yi na yɛn ʒiya Ka di pala ti lihirila ti tooni chɛndi ti daa tam ti nyaaŋa maa pumpɔŋ wula ka ti yɛn tiŋ ti o chaŋ tooni? Tooni chɛndi maa nyɛla wula? Ka a yu a mabia kaman a ni yu a maŋmaŋ shɛm maa. Di zaaha Naawuni zalikpana maa m-bala, afa ni m-bɔŋɔ ni laa yu'minu ahadukum hatta yuhibu li ahihi eh ma CCPP, GPP, bɛ ni booni maa KGP, a ni ku je ni binshɛɣu niŋ a shɛm di bi Naawuni zuɣu. Ti yu tab Naawuni zuɣu, a nya ka yɛla ka di neei dɔni viɛnyɛliŋga, domin sokam zaɣa lihiri ti mi n-lihiri Dagbaŋ wula ka bɛ yɛn tooi niŋ, ka bɛ yi niŋdi binshɛɣu kam o, ka o ni di yɛn ni pe peni maa, bɛ ni yɛn binshɛɣu kam zaa, bɛ lihiri ti mi, ka di nya, Ai bɛ mɔɣu ni ŋɔ ha, a yi ku niŋ binshɛɣu a yi bi ku chaŋ shɛli, a bi ŋgbani la. Dama o suhu, Naawuni mi gba zaligu nyɛli so binyɛr shɛŋa ti ni daa niŋda. Ka Naawuni ti mali ti zali ka di tu ni kaman ti tooi chani tooni, dini chaɣ n kpili kaman aadalichi. Wada nam ka a dira ka a chɛ ka aadalichi domin wula amaana ka Naawuni zaŋ nam maa zaŋ zaŋ ti a maa? Wada a banki ni ka a be, ɔfis ni ka a be, zaa redio puuni ka a be ka nyɛ kpɛma ka ka aadalichi ka yɛlimaŋli bi zoogi a, ka a gɔn mali kɔrim fɔhili. So yi kani yuŋ a ni bɔŋɔ n be shɛli polo, chamila a baabuu daa ni, ka a baŋ ni kaman Dagbamba ti be a ni moli Nambɔɣu, Nambɔɣu ni mali ti a baabuu daa ni yuŋ. Cham dakpɛm yiŋ samban ni yuŋ, Nambɔɣu ni gbaag a, a nyɛ Dagbana. A nyɛ Dagbana. Aadalichi maa ni yɛli shɛm maa m-bala maa, ka a lihi niriba n-lihi a mulichi bɛn be a sulinsi ni viɛnyɛliŋga. Ka ti dɔɣi ba waa ka bɛ be mɔɣuni, ma mɔɣuni ka bɛ lee ku be maa, don yuŋ paai bɛ mi a bia ni be shɛli polo, a paɣa di a, a bia di a. Zahha, dunia zahha, ka bɛ yɛn yɛli yɛtɔɣa ka di nyɛla Dagbaŋ yɛtɔɣa, ka a yɛn yina n-yina ka baŋ ni yes, a shi yi dundɔŋ ni na. Amaa ti paɣiri Naawuni pam o ni ti ti Naa Gariba. ti zaaha zuɣu. Dini n-nyɛ the basis of. Di gba niŋ n-tɔhi bɛlifu. Eeh dini ka n kuli labisi taai a domi a bi a bi a yi kuni naɣi yiŋ ŋɔ zaa chira ayɔbu a yɛn kulimina a nimaani biɛhigu ni a ni kunina ti nyari shɛli bo ka Dagbamba ka ti niŋda ka di tu ni ti kpaŋsi li ka bo ka ti bi niŋdi ka di tu ni ti niŋdi li? Nyama.
Kpalimaŋli, Mam pun yɛli ya ti shɛb bɛn bi yi ŋme yɛm ka ti gbihira ti kɔba na yiɣisirimi. N ni kpɛn zaŋ a kpe yili puuni kaman chief ni yɛli ni ti yum tab maa. Tinsi bi yuri taba. Bɛ bindirigu bɛni ka bɛ dira. Binshɛɣukam bɛni. bu so bee bi chaŋ ni bi ti niŋ binshɛɣu ka bɔhi, Bɔ ka yi bɔra? Bɔ ka yi niŋ li bɔra? Bɔ ka yi niŋ li bɔra? So m-bi mi ti bɔri binshɛɣu. Dagbaŋ so ŋun yɛn tooi yɛli ma zuŋɔ dabisili ŋɔ ni o mi ni Dagbaŋ bini ni bɔri binshɛɣu ŋun yimina ka min o challenge taba. Ti bɔrila yaa ti ni laɣinya ʒini ya, oi Dagbamb ti bɔrila yaa ka Ghana zaa ka ti niŋ yaa n-gari sokam. Yaa maa bela tab ni. Ti lee bɔrila liɣiri yaa bee ti bɔrila politikal yaa? Tɔ a mi n-nyɛ liɣiri yaa mini politisi yaa, je jɛhi n-nyɛ ba. Jɛhi n-nyɛ ba ka bɛ ŋmani taba. A yi a yɛn bɔla politikal a ni nyɛ liɣiri gari kɔmbonsi. Dinzuɣu hali NPP kpam yi ti yɛn zani ka bɛ bɔra bɛ ni yɛn zaŋ liɣiri wuhi. Chɛla ka ti kahiri neeri binyɛra ŋɔ ka bi kahi giri vaɣi pari di zuɣu. Kamani jɛma binshɛɣu bin ku yɛn niŋ maa zaa nyɛla bɛ yɛn gbaala zaa redio bee zaa TV n-kpari amaa di zaa yoli bindirigu maa ŋuna n-na n-yɛn di. Dinzuɣu n ku yɛn yɛlimi plain ti ka interest. Dagbani bi ka interest. What is our interest? Bɔhim Dagbani kam. Whether Aluɣiti n-nyɛ o, whether Chulim n-nyɛ o, whether Munchiri n-nyɛ o, whether eh, tijaniya n-nyɛ o ka a bɔh o di nyɛ afanim gba ayanim ka bɛ ŋmaara bɔ ka a bɔri di ni ka ŋmaari aya ŋɔ o mi nyɛla to n zoya zani yi daa bɔrila minista tali yili bee yi bɔrila paawa ni yi zaŋ sɔŋ yi taba bɔhim NDC MPs ni bɛ ni beni maa bɛ lee bela di ni ni bɛ sɔŋ bɛ taba bee bɛ bɔrila paawa ni bɛ lebigi Dagbaŋ Bɔhim Dagbani MP kam wara NPP bee NDC ni bɛ mini bɛ nanim bɛ maani tab saawara. Saawara kani, amaa ti di mali interest. PP n-nyɛ o, CPM n-ti Sikiri. Ti zaa yɛn kpuɣila ti nuu tin bɔri binshɛɣu maa, amaa Sikiri yi bi viɛla, ti yɛn yɛlimi tin wahi yɛli ti tab maa, a yi yɛn ti ti Sikiri shɛli ŋɔ, di bi viɛla. Amaa tin ka interest maa bɛ yɛn vote binshɛɣu ka di nyɛla NPP gomnanti n beni NPP MP kam yɛn kpuɣila o nuu mi ni n kuli nyɛmi ka tobu chana a nyɛla bo Russia mini Ukraine maa Ukraine daa nyɛla bɛ pirigili shɛli polo daa nyɛla part of Russia ka tiŋ maa baɣi Russia duniya ŋɔ nɛma na n ti zaŋ baɣi ti border ka naan yɔhim tiŋbili ŋɔ ni bɛ join ba, ka Russia yɛli ba yi yaai yi noli ya ni yi yan join ba ti ŋmɛ ya. Di saha ka America shɛba ka gomnanti maŋmaŋ daa na pili gba, ka shɛba naan chaŋ ti ya yɛli ya ni yi yan join la Western world, ka bɛ yɛli ba hei ti ŋmɛ ya, ka bɛ sign it, mi ni pam bɛ mi yi bela kpe because bɛ ku zaŋ tobu nɛma maa na ti niŋ. N neebiɛɣu ka Ukraine bini ti bɔri ni bɛ join NATO. Ka Putin no ti ku saɣi la, di nyɛla ti ni ŋme, din daa nyɛ part of Russia la, ti ni ŋme n-kpe n-ti deei li. Mɛbu, Di saha n-nyɛ America si yɛli deei Europe. Russia mi yɛn tiri Europe pam. Ka America yɛli deei Europe ti ni tin ya kpam. Di saha bɛ me kpam, di bi saɣi America ni kɔŋko yuusi li. Ka ti a ni Saudi Arabia yɛn sɔŋ ba mi, bɛ ni zaɣisi ni bɛ ku pɔmpi mɔɣu kpam. Tɔ din nyɛ binshɛɣu kam ni chaŋ zuɣusaa maa. Back to Dagbaŋ. Dinzuɣuya di pala ti laɣim maʒini ka chɛ Aburaandani ŋun chiri Naawuni nyara ka yɛli ti laɣim ti ʒiya ti ka mi kana ni o ti n yɛli ni ti support ma o. Ka ti a nya di zaɣila ŋɔ di yuri ka je zɔŋ maa ni bɛ yɛn tari tarili maa bɛ ŋmaai ti dini.

di di mala yɛmaŋli di di mala bukata ni dagbaŋ Yes. ti di laɣan ti ʒini laɣan ʒini n n gbaai n gbaai nanim ni N politician ŋɔ ni ka ti binshɛɣu bɔra. kam n ŋɔ ka ti bɔra ti lee bɔrila political power bee ti bɔrila financial power di nyɛla ti bɔrila financial power ka ti bo liɣiri ti yi nya binshɛɣu di pa shɛli n ti yɛn yi kpɛ ka niriba ʒe tiŋ ni bɛ bu ma amaa a yɛn bu ma n nyin daŋ mali shili viɛnyɛla nyama NDC ni kana hali ni zuŋɔ N ti sikandi ya m-pili. Kul ni mi ti Regional Chairman nima nti nya bɛn yi kpɛna n kul yan deei n kul tuhi ti ti di kani. NPP ni kana hal ni zuŋɔ kul ni mi ti ninvuɣ shɛb bɛn be di ni n-nyɛ Chairman n kul yan tuhi ti ti pumpɔŋ ka di niŋ a yaayoo. Bɛ chaŋ ti ʒi duu maa ni ka di nya n ŋɔya a ŋɔya ka sokam yɛri yɛltɔɣa gandina n ŋɔya a ka di ni. Yi ka nimdi kɔbili ka yi yan nya. Dinzuɣu ka n yɛli ni kaman di yi pala ti mira ti ni bɔri binshɛɣu, hal di yɛn yila shɛshɛli a ti ni mira ka bɛ dii zaŋ so n-ti li zaŋ zali a ba saɣinarigu Dagbaŋ bulli ni. Dagbaŋ. Di yi zani ti zaa kpe duu maa ni nti ʒiya, n yɛrila yɛtɔɣa bɔ? Buɣ dini bee baɣ yuli dini ka o ni tooi mali li? Abba, bɔ ni kpɛ yi ku boli ni yi nyɛri bina suŋ ni ka ti vara, ti ya ni ti yɛli. Wula ka ti ku tooi yɛli? We need to change, folks. We, we have to fight us. If we don't have this, nyama Ghana ŋɔ, di kpanila bɛ yan yihi individual group ti niŋ zooi gari sokam. Bɛ mi yan dolimi a kan amaa ti ka buchi. Minister nim ʒiya la ti mali minister. Cabinet, I'm talking of cabinet minister ti ka bɛ mini pii judges Ghana ŋɔ kaman lihili di kani zuɣu n suhiri paligiya yaa ni a ni yɛn ni bɛ bɛ decentralise binyɛri chaŋa ka zaŋ kana yiŋɔ nyɛma bɛ ni yɛn niŋ appeals court ni northern territories boo ka zaŋ zali Kumasi ni Kumasi di wuɣimi wula zuɣu ka bɛ zaŋ a ti zaŋ zali Tamale kpee ni the whole area because ti ka interest Di ti ku pii jɛji nima bee Supreme Court jɛji nima bee bi pii dee bɔ nima nyin lihi ma a nya Dagbani yuli di ni to nyin boli ma ti ni n zoogi lawyer bihi maa ti mali ba baŋsim maa ti mali ba bi ku yan kali ba bi yiɣiya ka bi zaa mi ba ka ti ka domi ti ka interest ti di mali interest chief ni yaŋɔ mini chief laɣin chaŋ shɛli polo mini chief ti niŋ ti ku dolila tab chaŋ ti yuri taboo. domin chief da bindirigu n ti ma ka n di yin da bindirigu n di tooi ka o di amaa ti bi mi ti ni bɔri binshɛɣu ti ku laɣimmi chaŋ laɣingu ni so bi ti ku yɛli ti ni ku ʒimi kpahiri ni hiya hiya hiya hiya n ti lan yiɣisi lan doli tab kpe loori ni lari ka kunna ba ka ti nya ti bi nya binshɛɣu din zuɣu Dagbamba maya ʒinila kpɛ ka yɛliya di yi pala yi labimi n ti ʒini duu bumbo ka ti bɔra Naawuni zuɣu kamani chief ni di yɛli maa n zaŋ yi bilichiinsi pam bi mi binshɛɣu bini booni jɛnjɛi Ti ni daa diri liɣiri laɣ kura maa, jɛnjɛn bu shɛm n-nyɛ di kobo, jɛnjɛn dibayi dini n-nyɛ kobo. A nyɛla bo? Dinzuɣu di simsi ka ti mali interest. So di pala ti malila interest ŋɔ tab yuma ŋɔ na ti ni tooi bini bɔŋɔ naai n niŋ test, lotto n yɛn piigi a ni yɛn chaŋ shikuru shɛli bo ka bɛ naai va bɛ bihi n-zaŋ niŋ ti shikuru viɛla ni ka bɛ yɛri kɔmbɔnsi la ka va ti nimbihi n-chaŋ kɔmbɔntiŋa ka bɛ yura ka yɛri kɔmbɔnsi li ni. a nyɔ yi mi la amaa ti kuli chimi ka ti nimbihi o ni kub ka ti karachi nima ka ti karin yaɣa amaa ti bi mi turi kama a nyɔ yi mi la bin ʒimi ti ʒiya ti niŋ ya miitin wula ka ti ya niŋ ka bi bihi bɔhim ya san tuwa a chaŋ pɛrimpɛ college ka a chaŋ ni maa ni a ko n nya so bi wum ni a yɛltɔɣa so a yuri ka jicha bɔhim ko n binsili ka bi naan zaŋ bi bihi na kpe Ka biɛɣu neei ko ni o bi wumdi kɔmbɔnsi ni o bi wumdi Dagbani ni so ka a naan yɛr o la kɔmbɔnsi la, a bɔhindi o yɛltɔɣa maa ka a wuna a ti yɛla shɛli polo ni ka a yi ga a nana ka bi wumdi kɔmbɔnsi la ka a suhu yiɣisir a. Lala ka a suhu yɛn yiɣisi domin nyin niriba ka yɛltɔɣa Dagbani maa tinsuɣu nim nyɛla sɔŋa tɔbu ka a bi mini America ni zuɣu bɛ mini Britain a ku tooi waligi ba. Dagbani bi ti bɔ ni n-lee nyɛ ti zɔnima ka ti ku yɛli ti zɔnnim m-bɔŋɔ ka ti mini ba tɔɣisira bɔnima. Nɛma di chɛla ka ti yɔhindi taba. People have to start thinking. Ni yɔh ka ka ti diri ma fiila n-kuli ʒimi lara ka ka read la n yɛli tuɣi shɛli nima ka n yɛri maa ka n yɛri maa ka tell us go and have coffee. When ba no who are you inviting me? What if yan shindi dɔla ti cham ti nyu coffee? Bɔzuɣu ka a yɛn ti cham ti nyu coffee? Dagbani bɔhiri la, o ku chɛ ka o kana ti da ka o ka o tooi ka o chaŋ tuuli ka yɛn ni saa ŋɔ ku ka woligi chɛ o ka o yɛn ni labigi afa ŋɔ tabi paɣa. Bɔ ka o niŋ?
Naam. Ka ti lahi nyari ka yɛra, ka ŋmari ʒiri, ka zuura. To, ti, ti, ti, ti ni labina ti, eh, ti yɛn niŋ shɛm ka taɣibu taɣi zaŋ chaŋ din niŋ maa zaasa polo. Tɛha n labisi ʒii maa ti Alahaji Kayawa. Alahaji Kayawa.